Erbyn hyn, dylsech fod yn gyfarwydd â'r syniad o beth yn union yw Socrative, a fel i gyfrestru, fel i greu cwis a fel i rannu'r cwis yna, neu'r prawf yna, gyda eich disgyblion chi. Dwi am ddangos space race i chi yn y fideo yma, um, sydd yn um, rhoi elfen falle ychydig yn fwy cystadleuol eto i'ch disgyblion chi, gan gynnwys felly ras yn erbyn amser. Felly dwi wedi creu y cwis, iawn, fe fues i gynne yn creu cwis fan hyn, a dwi wedi galw'r cwis yn anagrymau. So jyst i brofi i chi bod e'n mynd fan hyn. Os a i lawr fyna, mae anagrymau fyna. Felly dwi'n mynd i fy nôl i'r sgrin, y prif sgrin, a wedyn dwi'n mynd i glicio ar Space Race. Uh, dwi'n dewis y uh, cwis dwi, dwi am ddefnyddio yn y space race yma a dwi'n lli um, nodi y nifer o dîmau. Felly am y trw dwi'n meddwl na i um, esgus bod rhyw ddau dîm dy fi um, yn mynd i gystadlu o'r dosbarth fel petai. A fe sylwch chi ar hyn o bryd bod neb yn yr ystafell, felly peth cyntaf dwi'n mynd i wneud yw i newid hynny. Dwi'n mynd i gael rhywun i logio mewn i'r ystafell fel disgybl. A gobeithio wedyn bydd hyn yn dangos ar yr ochr chwith yn weddol gloi. Da chi'n cael gweld, eisiau ni minimeiddio hwn. Oes, mae rhywun wedi cyrraedd y stafell a dwi'n mynd i gael rhywun arall o uh, iPad neu ffôn hefyd i ymuno gyda'r stafell i gymryd rhan yn y uh, ras. Reit, dyma ni, mae dau i mewn. Lle dwi'n mynd i fynd i next, mae yna ddau dîm mewn. Mae'r tîmau yna wedyn yn dewis eu lliwiau. Felly, esgysau bod y person yma yn dewis melyn, mae'r tîm arall yn dewis coch, Unwaith bo'r time yna mewn a wedyn wedi dewis, ni'n gallu dachre'r ras. Iawn. Felly, dyma'r gystadleuaeth. Mae ras wedi dachre, a mae'r cwestiyne nawr yn dod lan fan hyn ar ochr y disgybl. Felly, anagram yw hwn am y wahanol bynciau. Felly, dwi jyst yn mynd i gael nhw i sillafu fy mas i chi gael gweld beth sy'n digwydd fan hyn i'r rocet ag yn y blaen. Iawn, sylwch ar y chwith, Mae'r tîm melyn wedi symud ymlaen yn gynt na'r tîm arall, gan fod nhw'n arafach yn gweithio mas yr ateb i'r cwestiwn. Felly, dyma'r tîm coch wedi cael e'n gywir. Maen nhw nawr yn mynd i drial rhywbeth arall er mwyn i nhw gael symud ymlaen. Yn yr un modd fan hyn, mae'r tîm arall yn trial gweithio pethau mas ac yn trial cael yr ateb yn gywir i'r anagram. Mae hwnna'n helpu nhw i symud 'mlaen ac yn y blaen, iawn? Felly mae fe yn rhoi elfen rwy- fwy falle cystadleuol eto, yy, ac ar y diwedd, fel yr arfer, wedi i chi orffen y ras yn llwyr, chi'n medru wedyn lawr-lwytho'r adroddiad, a mae hynny'n rhoi y, y wybodaeth yna i chi i asesu neu gael cadw golwg ar pethe. Iawn, ma', ma', ma'r syniadau'n ddiddiwedd, ydyn nhw, o ran beth gallwch chi ddefnyddio hwn i, boed i sillafu neu asesu dealltwriaeth o derme beth bynnag yw e. Dwi gobeithio gewch chi digon o syniade o hyn pob hwyl i chi.